Njoo wapi? Ila ile tendo kwa yaka pi. Ilo kwa yaka pi. Apigo kinyal kuwe. Weluonga nije duong.
Ilo kwa yaka pi. Eh, to baba ni chieo na yago kinyi sani ya.
Eh, na chiu ni isemi ya kisran, isemi ya kisran, diom kom kucho mondi kel kai bere. Diom kom kucho cho. Eh, duong ni ya. Diom kom.
Iwe ni ndara ka. Ni chieo na yago kinyi ya. Ana sechwa. Iwe ni ndara ka be nyathi wadu. Agangware to nyoro ke kanyi timo penj ma dibed piny mos irit dwoko ni oduogi kata koluonge alliance kata koluonge akani nyathini nyathi manade oket apiko mbele moingo somo gem kom ibibed go ka wene nyathi wagi gik maseneno pok ineno bed ka bibed ka weluonga ni awaji ni weluonga ni jaduong' bed ka gik maseneno pok ineno Yakanyo. Akoni iwe luonga ni jaduong'. Jodongo ni kiranda kata nyandago. Ang'o mikaso ni luonga ni jaduong' to nase kweni iwe luonga ni jaduong'.
Nyocha winyo ni idwara, nyocha winyo ni Eh iwacho ni nyocha winyo ni adwari nyocha. Tinde alo modongi tinde in kanyo. Nyocha tero ng'ane wuoth eh, dinene olasiko. Apiko ni onyuomo usani. Oketu ok unind kata dala.
Wana yor menyo yawa. Ka isali ti giminya timo onge. Ukiwa hata dhama ni pesa takelo cha. Apenji.
Kendi winji wacha wacha diri gi dhogi ma piny gi mamalo ni nyocha. Iwinje winje ni adwari. Apiko ni faida mane ma en go e ndara ka ma nyithi sikul oringe ma nyoche ka kitieko klas aboro to iseringo in e ndara ka igo koni igo koni igo koni igo koni to nyoche ka nyoche timo penj mar klas aboro.
Jaduong' sani bet ok ok kel. Bet ok kel koro somo ga piko ti nyathi sikul. Ang'o moni kuongo somo ng'i wang'a ka wuoyi matin. Ang'o moni somo kok iriemba pi.
Ndalo mane asomo ka ah, mano kara adhi sikul ka dong' ni- ni chula ka gi sikul. Kase dhi sikul asetimo asetimo nu penj. Kasto uchak uchak ka- ka- ka donjo amanyo pesa kendo uchak udhaona. Udhaona nang'o?

Apani ka nyalo recall gigo, anyalo kata anyalo kata koni. Kachi penj mikelo ni en mana niya define define the term of physics. Wi nyalo kata wi mini kata ni one way direction from Sori to Luanda. And you reach Luanda you took somebody to Onyanyakwil which is 200. Are you ne Bed piny mos ikwong isom kok idhi riemba pi. Jaduong'. Akoni nyathina bed piny mos ikwong isom kok idhi riemba pi. Ya to baba ya atima ngosa. Itimo ang'o sani nitie gima itimo. Iriemba pigo to penj piny itimo. Kene gimoro rakre kodi e ndara kanyo to. Nikech sani ing'eyo ka tipa gwenyore gi tip. A Nyasaye ni koda, an Nyasaye kwarwa noselemo na kata ka notho Iwinjo? kamano, noselemo. Iwinjo? Nosegwedho. Penj manie secondary kacha koro opogore gi penj manie primary. Kacha to kori duoko gimi ndiko. Miko ni define the term of physics. We nyalo kata will, mi nduoko kata ni one way from one way direction from Sori to Luanda. And if you reach Luanda, you took somebody to Onge, which is 200. Kacha penjo teke. Inyalo kata kunia, give us five elements of physics. Kuni ndiko TVS, Bajaj, Boxer, tukutuku for sale omera som asomo som asomo katini no ka deisi chete kuongi kuongi kuongi kuongi som kwa kiriemba pi koro atem nango jaduong atem nango ana ok anyal bedo dala ka kwatho ewa puro ok anyal puro ing'eyo maber yani ok anyal puro piny biro rakore kodi teme ni dhi kwalo mandas ng'ato kata gine kata kawe gimoro mar ng'ato e bath ndara kanyo mondo ine gi wang'i. Mage piny miwinjo go. Dala ka ok anyal bede tera ir nera onjeko Nairobi. Adhi abed ir onjeko Nairobi. Abro ng'ondi ma kwajo yako yawa. An ing'eyo ok awal. Ere nyathi ma nitiere kanyo okele eh, chai moro omadhi.
Irene kel chai.
Ing'e luongo maber ndi. Ikel ang'o kama Irene kel chai. Ikel ang'o iyi. Mimi yudo ne en. Atka ko ma ma ma chai ma ma ma chunya ma. Ma dhi dok kuma ne intie. Kata kidhi lae dho ranga chuchu chuchu idhi kuma idhiye.
Na wa ma dho mak na iya. Ikuocho.
Hey, atende atie. Hey. To kare weche mage ma winjo ma kata ng'walo kono ma kata tie ndo ta ma chopo ni. Ang'o milaro ka? Ojunju.
Koso ojunju na piko no gwenda. Ojunju ok apiko gweyo mama. Hey. Eh. Adwa ni mondo nyathino kuong osom hey. Eh. koko riemba pi. To nyathini, bonge na dek dek en ochiko, chikre gi sikul. Nyathine dwa ni mondo okuong osom koko duog oriemb apiko. Nyathini riembo apiko to somo, oriembo apiko to somo. Gini winy ariyo pok nolaw mi, mi, mi mako te. Ang'ama moni mako nyathini to ichwayo. Ka nyathini dwa chandi gi weche machalo kamano. Nyathini e koto chuno ni nyaka wakonye. Nyathini dwa ni mondo nyaka goye. Ng'eni kosechako ga piko ni koro bro- kaka iwinjo osenindo oko koro ndalo adi? Ndalo adek. An kawuono ka aneno odiechieng' mar adi? Ang'wen.
to ka giwinjo wachno koro ka giwinjo nindo oko no koro nie nie odiechieng' machielo koro odhi nindo oko kata ndalo ang'wen kata ndalo abich kata ndalo auchiel koro odak oko koro winjo mana wuodwa sani koro pango ode eto koro sani en gi ode gi familia ne odak go oko otedore mani ngine ok nyalo dala ka nyathini wadwa ni mondo wakonye okwong usom koko riemba piko Nikech kosomo eka obiro dhi yudo kata license mar apiko. Man be, be konyalo kata bedo kata ga kili moro kata matin kata mar riembe ndara. Kama ko gik joko ja somo ni en koro dwa riemba pik. Odhi omany kuonde modake. Eh, odhi odak kata zone. Odhi Nikech ka koro konya dak.
kumoro moro mohero ni odwa dhi dak, kata odhi dak Mbita kata odhi dak Rusinga kata Sindo kata Homa Bay kata Oria. Eh, Odhi odak kuru kato koro kochako dage to ok odwa sikul to odwa ni mondo oriemba pik. aneno nyathini pile piny mondo ochwale. We wadwa koro gima koro wadwa timo ne adwa go eh, adwa go report police ka ka chief tachaka go report kendo ka ka police achaka go report kendo ka jaduong' gweng' kaso jogweng' duto te bago ne gi report mondo koro nyathi mojunjo ni koro kumoro ome kode omake mondo maye apiko ma kata wuon apiko dwa ni mondo awuogo mondo kaw apiko ne nikech oketho na nyathi To kara piko ni ngama njo miyo. apiko ne wiyo ni tie jaduong' eh, wuod kianga wuod wuod wuod simeo kia wuod kianga oa bute kar machiegni kar kowino wino kendo nyocho miye ni ema koro sani oringo gi kor piny mama ndara ka wan wasetiye iting'e joma dongo gi joma tindo joma dongo gi joma tindo tapiko gi idwoko retas kose gik midwoko apiko ni idwoko idwoko retas to gisa ne ka pete idwoko ni retas kose retas en retas oh. en retas an be tindo wan ruwenye matin matin ajo ka yode idwoko siling 300 350 400 to gisa ni magodo godo sani 200 ni eh. ok oyudre onge Sama obiro kare, obire kata gi sendi moro mokeloni. Ka koro chae ma pod okwayo mondo omiye. To ne ok ipuk chae. Chae ma pod okwani mondo omiye. Umiye.
Nyathini gima watimo ne. We mondo wagone rapot. Wagone rapot.
Adayo. Ah, eh. Ina ngo ichio. Achio nyakwara.
Ah, vile kweli. Unka. Wanga.
Eh. Ah.
Dani. Tapi yo yo.
Eh. To ma baba uda da wani ango motimore.
Ah. Runo weche na ng'eny, dani ng'eny ka runo weche na ng'eny. Eh. Eto koro apiko na apiko ma ma, ma koro kata ka tipo skul apiko ma ma mathin ma ma pesa ma pesa ni koro adhi akwa. Ing'e ni kuto ok inyal kwalo. Eh koro ma, ma To timbe mitimo dala ka ing'e ni rach. Kendo dwa ni ochwadi sawa sawa. ah, dan Eh?
an pesa ma manyo an ka ka rach ni tabeda Ing'e beda ni la baba ka. uno ka omulo babagi. Eh? In ang'o midwa tuch mana migela in ojuno? Ang'o miyo ok inyal winjo wach ma baba uwacho? Sani idwa golo apiki idwa dhi go uwacho. Sasa odhi go gware kechiko kanye? Idhi Tanganyika. Ah, round, round ka. Modhi to onge. Donge masori Luanda. To be ni biro kata gi nyase moro ka ikelo ka. Eh onge, onge. Ah, ne kata dau machielo ni owinjo koko nyoringo biro tangati mo. Jaduong' no dhaw to to to kabiro ka mokwongo tamia siling' mia ariyo en ofuko ne. Odhaw tamia siling' mia ariyo.

Time rach, time rach. Luong na uru wuono jonjo bi ko chwado jonjo. Time rach, wa wadhi. Na tebo ka ukaw timbe timbe baba wa, ko baba wa ni. Samo la ukamato pesa nita mie out ka, uchamo gi gi gi gi mi mo gi yene. Ana ana ana ana ana ti.